Utano hwepfungwa chikamu 6 kuvaka mhasuru dzepfungwa zvekuita makadini wehama ndinoitwa coach fran ndiri mbuya ndiri amai ndiri muzvare mandeya ndiri mai chuma ndiri chipangamazano kansela uye coach weutano hwepfungwa ndinoshanda nemadzimai kuti wakwanise kutarisana nematambudziko eupenyu wagokunda wagare upenyu hunowafadza chero zvakaoma sei kune vanoda kuziva kuti zvinogoneka sei ngatibatanei nemothers united kune vanoda kuziva nezvinodhaka ngatibatanei nemubatira pamwe mothers united iri kubatira pamwe nemubatira pamwe svondo rino tiri kupangana mazano ekuvaka mhasuru dzepfungwa ndakadzidziswa kuti zvese zvatingade kuti tipedze matambudziko eupenyu zviri matiri Chedu kutora matanho kuti tibude matinenge tiri nekuita. Mudzidzisi wangu weutano hwepfungwa anonzi Shezad Shamin akandidzidzisa kuti mhasuru dzepfungwa dzinovakika. Tinoshandisa miviri yedu kudzivaka. Chekutanga kufema. Femai mweya uchipinda nekubuda nemumhino. inzwai kuti mweya uyu wakamira sei kudziya kana kutonhora kwawo ndeupi uri kutonhora ndeupi uri kudziya kupinda kana kubuda kwemweya mungatondiseka kakuti kombuya iyi yakuti anezvei Hanzi kufema kunobatsira kubvisa pfungwa pakaipa nekuti dzinenge dzakuda kuteerera kuti mweya uri kupinda nekubuda uri kudziya here kana uri kutonhora saka zvimwe zviya zvinoparadza zvinobva zvatoenda chikuru kufema nhai chepiri batanidzai kwekupedzisira kwezvigunwe zviviri zveruoko rwenyu Zviitei kuti zvikweshane muchinzwa tumihomba twezvigunwe twacho tuchikweshana. Rambai muchiita makaisa pfungwa ipapo muchinyatsoteerera. Chibatanidzai maoko ese kunge muri kuuzvidziisa. muchiteerera panogumana zvigunwe zvese nemukati memaoko makaisa pfungwa ipapo chetatu fambai netsoka dzenyu muchiteerera padzinotsika pasi pasi petsoka pari kunzwa sei isai pfungwa dzenyu ipapo regai dzimwe pfungwa dzamuinadzo dziende Teererai mabvi enyu nehudyu kuti zviri kufamba sei, gumbo rese riri kufamba sei. Isai pfungwa dzenyu ipapo, dzimwe pfungwa dzose dziende. Chechina, tarisai munhu wamuri kutaura naye mumaziso, onai kuti maziso ake ano ruvara rwakaita sei. Rambai pfungwa dzenyu dziri ipapo, mukanganwe dzimwe pfungwa dzinoparadza. kana kunyangadza chechishanu shinyai muviri wenyu wese kubvira panhongonya yemusoro kusvika pasi petsoka nyatsoshinyai musoro shaya huro chipfuva dumbu magadziko zvidya makumbo tsoka makashinya zvese teererai kuti muviri uri kunzwa sei wese mobva mazvisunungura monzwa kuti mwiri uri sei izvi handi zvinhu zvekuita nhasi tofunga kuti taakutogona mukaona vanoenda kumajimu vanosimudza masimbi kuti mhasuru dzivepo vanotoshanda misi nenguva kuti mhasuru idzodzo dzivepo vakamira dzinotanga kusvava ndo zvimwe chete nemhasuru dzepfungwa dzinoda kushanda misi nenguva dzinoda kuramba uchishanda dzinovakika dzoramba dziripo saka munenge makukwanisa kukurumidza kubvisa ruoko pachitofu munova nerunyararo mukati ukama hwenyu nevamwe hunoendeka uye munobudirira mune zvamuri kuita nekuti mweya unoteerana nemi mweya unovaka mweya wemunhu ane utano hwepfungwa ane nzeve dzekunzwa anogona kutotanga kushandisa mazano aya otoona akutokunda sekutamba chishuwo changu kuti rimwe zuva mozodzoka muchiti zvakashanda wena mudikani ini kwandiri zviri kutoshanda ndakutokwanisa kubvisa ruoko rwangu pachitofu nekukasika pandaitora svondo rese ndakatsamwa ndakutotora zuva rimwe kana dzimwe nguva maminetsi chaiwo kana muchida kufunda zvinoenda mberi munoziva kwekundibata mwari vakuitirei zvakanaka tosangana muchikamu 7 svondo rinouya